Alright, asante sana. bas mano iluongo ni ng'awo sogo Sogo winyo winyo kanyo indi. yes kwa pado miluongo ni jack nyaro kumba Eh, sani ne gigina di nyaka ne gole. Eh, ni higni moko madirom apar kama bwana padono nochapo piny

Karamoga Jwang' maendi en missionary bende ma bende obiro goyo mbaka kendo ba- obiro ng'iyo kanyo endi moko kuom wechego eki ma saso jopiny gi kinde ni endi Yes. kama tayo sani nana Jwang' Juna kaendi kaachiel koda Godiwo ja Obwanda nyathi wiye wang' okiewo gi lowo. Jomoko luonga ni Duke of Homa Bay. odiyo ni mane wachako ng'eyi Yes. Eh, ka bende pok idonjo e redio kaendi Eh. ne wang'e kaka jagono mane timo komedi gi kori nono Mm. ang'o mirero kori nono kitimo komedi Ah, ng'eni eh, ti- tinde tinde ang'a maduong' then atimo tije mang'eny koro koro anonono be samoro atime samoro kidwa adres gi ishu moro ma serious Yes. koro chuno ni nyaka ilonyri ng'eni gimoro amora midwa adres kidwa ni adres gik ma serious samoro nyaka ilonyri Mm. Eh, you get the point If- odigo Yes. kaunti ni kadi kawuono dobet tarik ah, abich koso? Abich. Ah. Tarik abich, eh, aneno ka odong' ndalo mane rom piero ariyo kod bende eh, auchiel kama endi, piero ariyo kod abich kama mondo yes orum. mondo dweni orum Aha. uh, kasto bende wan e dwe nyasi dhano dhi pacho Dhano dhi oganda dhi- dala. yeah, dhano dhi pacho Aha. in idhi karang'o Ah, ah, mano wedewo, mano wedewo, adhi pacho. mano kik idewo nyakono. Ibro dhi doge. Abro dhi pacho. Ah, Odiwo gima timore sani en ni jomoko oluoro dhi dala. Mm, jomoko dhano oluoro dwaro dhi kaka dala. pile Sani endi mafuta beche oidho. Mm. En gi nyamburko to ok onya dhi dala. Yes. Nikech sirikal ma Tokyo ruodho ni endi Mm. koro oseketo nengo go eki mag mafuta bedo matek kacha chande. Kamano. Eh, Kendo bende wadwaro ni mondo walose wach dhi pacho. Chon ni dhi dala nang'o to chon ang'o gini mane chame Christmas. Chon uh, gima ne chamo Aha. chapat chap, Chapa- chapat ni ne ne en chiemo muhimu kabisa tinde tinde iluongo nang'o dignity Ehe. mar chapat orumo odok piny Ah, odok piny ok nodok piny orumo kabisa Orumo kabisa, kabisa. onge Mm, mm. chon en chapat Aha. gi gweno chapat nichamo dichiel nyaka Aha. krismas mabiro cha Mm. tinde to kwatho chame achama monday to friday sechamo cha pede ma Chap- mijon chape- ma chape nong'iyo kodi chapedo ng'iyo kodi Aha. koro nothing new chon krismas ne en chapat gweno kasto in gi 30 bob moro kata 20 ang' idhi baye senta To ng'e gima imadho. Ne madho ma jis kola. soda njagi morudi Moru kas yellow chipo moro ma bende mar pi mane osemadhi koro iwuotho ga wuotha mos. mano christmas was christmas tinde onge Tinde onge.

koro gima onego itim Aha. ka boma ok dhi kodi maber Ka boma ota- odagi. Eh, inyalo dagi Onyalo boma odagi. odago ji andalo moko daga Odagi. boma Boma notami Eh, kabisa. notama bwana madok pacho bwana Miwa solution. Itimo nang'o? no nyaka idog iwuo gi kwereni Dogo pachi dogi wugi jugi madala. E ikono kwaru ni kwaru. Aha. Ayie ni nadhi ka ok akoni. Mm. Tachaka duogo diriyo kendo. Yie ng'wonna. Aduogo dichiel. Yie ng'wonna. Ye ng'wonna. Adok buore. Aha. Telna. Telna. To yore gi biro yawre. Bro, dong kata Obama. Aha. Kano kano dwa bedo ker mar Amerka. Aha. nyaka nochune mondo obi pacho ka ing'e ni ji nowuon obama nobiro abira mm. nobiro wuoyo gi kwere mondo ogonye mondo we thuolo odhi okaa ka gicha nyalo neno ka notimo ah, koro gimoro amora midwaro nyaka idhi dala mhm. nitiere iluongo nang'o gik moko sultis moko samoro kwere ni odaga daga gi kalak gini nyaka idogi kwa gi ng'uono nitie kweche moko motwe eh to mm. kikwagi once nidhi kono gini ya aduogo mm.

nitie joma oluoro dhi dala nikech ibiro nege samoro onyiewo nyamburko moro Mm. ma en ema obede gi jaode yes to kae to koro kodwa dhi pacho ni wang' o ang' anyuola ng'iye gi wang' marach Mm, pacho dhi adhiya ke ng'ama biro sike piny ka to onge Mm. thot pod ibiro tho kata onogi kawuono Aha. kata ibiro tho in 20 years to come uh-huh. the fact remains that you are dead mm-hmm. dhi dala u weri gi weche jojuogi go uh-huh. dhi dala u jojuogi be ti norumo odhi pacho ng'e gima omiyo wan joma bei wadhi dala mm-hmm. wan juok moro minego go jigo ni ng'ato chuoyi gi nawi onge wan okay. wamako ndara to ji ringo go tie no aputh njiri watiekore gi juogno jote winjo jote winjo mosenindo akawo pato bas eh papa eh, kane olando kanyo endi ni riwruok moro ma mm. bende ok mar piny owacho yes. mar Night Runners mm. Association mm. yes. koro niendi ochwe oringo dhi e nyim doho bang' kwach mane giyido godo mm. ondhi kendo yangi jopiny oneg gir ng'ato mar tich nyaka koro dhi e nyim doho nikech oneg gire mar tich nyiso ni joma be ok ok ok ok tim nawi Ah, wan nawi waonge go wan ka Wan go tiko. wan ka juoko idhi tidhi adhi e chuny boma ma Nairobi kacha Aha. tiringa ringa kata idhi ir gavana ma- wadwa wuo gi gavana wanga sani Aha. kopo ni juok nyalo idhi iwe mono ji ng'u- nindo omi ji otiko Ema nyalo ng'aya. idonjo Raila Odinga Stadium tilwore alwora nyaka kiny piny ru tidok ot Spo- sport orumo Nyi- nyiso ni- nyiso ni idwa ni mondo koro sani nyawang'ayo mi ji otiko manono mar ringe o. Ka- Kocha- ka in- kochakore dhiwa kacha ka in gi talanta mar ng'wech oyaw raila odinga stadium Aha. in idonjo ichamo ng'wech ichamo ng'wech ichamo ng'wech kiol tidhi adhi aot moloyo gwene ji dhoudi moloyo dhi chano ji ka ji nindo Hapa ni winjo mano ka nyiko ramo. Yeah. koro wango yaw pap Aha. ne joma ing'e nitie jomoluoru koro we Kabisa. wawuom e logi mikae gladis wanga Wan kaka jojuogi koro wa- wabiro iri. wan kaka jojuogi wabiro iri yawnwa raila odinga stadium Iwe nono. iwe nono Wabiro ringo. waol gi gweyo dhout ji mondo koro wacham ng'weche pap eh. kama ok wakinye ng'ato uh-huh. ka ng'wech oromowa uh-huh. to wadhi ot kija ndhiwa uh-huh. iringo nyaka sa apar gariyo tiidho gari idok ndhiwa u kiwuok kiwuok obwanda ntiere probox mabiro duoki bang' ng'wech kamano kamano pod ibro dhi koro mikayi wanga Ehe. yaw raila odinga stadium kech nitie talanta mopogore Mondo opogore watiek wach mar kwedho udi Watiek- motieno ni endi. kiny inyalo yudo ka olympics dwaro jojuogi motieno mondo oringi gotieno koneg teyni Kabisa. koneg teyni pewe ma ituge olympic games Eh, ka- To- kama koro idonjo- idonjo mana gi lony. idwaro joma nigi lony e ringo gotieno koneg teyni ere kaunti midhi kawo Homa Bay. e piny mangima Homa Bay kende. ing'e ni wacho ni homa bay is the land of ang'oa eh, Potential. poten-

Piero ariyo. Pok onyalo kaluo. Eh, ji osiko ni adhi dwe mar ang'wen Aha. A- a, gichakoga adhi dwe dwe mar apar gariyo adhi sani be koro fwe oseidho ko krismas ndalo ariyo adek ni dachul ne 2500 kata 3000 adhi dwe mar achiel kanyo koro nyithindo osedok skul fi ni piny kabisa fea ni piny aidha aidha tadhi Kabisa. dwe mar achiel nokalo chako chako adhi dwe mar ang'wen Mhm. Ah, ah. Otamore. adhi aboro Otamore. adhi apar gariyo Otamore. adhi achiel Koro to ok onyal. to higa ema luoro Sik nyathi be koro nie sikul. Odigo. Ah, yes Ing'eni sani nyithindo ni pacho. yes Kendo atamalo mar nyithindo man pacho Mm. gin nyithindo go eki manie sikunde go eki mag sekondar to gi mago eki manie sikund primar. yes To kaka bende gi- gitimo wuodhe kata bende ka giwuothe kor gweng' ok mor jonyuol seche Yes. moko nitie nyithindo moko man thuwayo Mm. e moloyo to nyithindo go eki manyiri Eh, ma guoko nang'o tiende gi Maguoko nyathi nang'o baya tiende baya gi. ma kata gima omanyo bende kia Mm, wang'isou kaka kaendi kaka maendi chenro mabende sani endi menyo koro gwenge Yes. ni un nyirigo eki mabende ni pacho gi kinde niendi moloyo to homa bay Eh, asego kanyada Asego Kanyada Ri- kanyo. daki pake ni ridore e olo Mikaw- Mano thuru nyawang'aya. Eh, asego Eh, kanyada ridore e olo We work with the counties kod duto ma kaluo kochakore Migori, Kisumu koda ka Siaya bende. Un bende unene ni nyithindo go nyithindo go e kio obedo kodu e kinde ni mabende gin rusa kuom ndalo maloyo ndalo 90 duto. Eh, Dweche ong'eny, adek. ong'eny Ong'eny mokalo. akia gimomiyo an aonge awe kabisa ndalo mana dhi sikul ji ne loro dwa tiel Aha.

Somo e ngima ma kiny to buore ka. Aha. Somo e ngima ma kiny omiyo nyithindo mang'eny. En kirieri alap ma iluonge ni uru pak. Eh, Alap moro paka. Ibo yudo ka yawuoyi chamo nindo kanyo gi basa mar ochere moko robuore moko rotenge. Eh, wuoche ng'ato wuothogo ma wuoche otiwo mano gwal madwa chikre miwach niya kama e somo adier to kare somo ok los ngima dhano somo medo ketho ngima dhano Kabisa. koro mani ng'e ni seche moko bende Goyo eh, chuny jomoko. eh, goyo chuny jomoko lakini gimwa ng'eyo ni somo te magero piny somo gero piny Yes. yes. diwo uh, sani ni kikawo ng'ama osomo ma otieko klas apar kod ariyo Mm. eh, kasi riwe gi jagodo mane ok odhi e sikul E, ok onyono Eh, kata ok onyono matin. kata matin ibiro ka nitie pogruok maduong' ng'ano nyalo wuoyo gi ji eh, maber ng'ano nyalo bedo gi gima iluongo ni communication skill Eh. ng'ano nyalo ng'e kaka nyalo solve problem gi Yes. kata obedo ni onge tich to ngima modago ber moloyo omiyo pod wajiwo kanyo ni kata obedo ni ah, piny masani ni tich okoso Yes. nyaka wadhi mana sikul ya koro ing'e ni somo nyalo konyo ji e yore mopogore opogore ok ochuno ni kisomo ni to koro iyud tich yes tich iyudo mana ka iyudo bang'e en gima Bang'e. iparo bang'e to gimomiyo wadhi skul en ni gimoro amora mibro timo itime e yo maler moyangore ma- gi rang'iny moro kabisa iwinjo koro ok wadhi skul ni mondo wayud tich ok wadhi skul ni wadagie maber mokalo kabisa gima timore ng'ama odhi skul ka mhm. in eh, iluongo ni ang'o anyuola mm -hmm. Eh, ma kidho ngere luongo ni society mm -hmm. inyalo agiw iwinjo mm -hmm. ji wuoro chan ah we warita na jwang dwa wacha ang'o mani ng'ama odhi skul idwa rit ni mm. gima idwa wacho bende onyalo change gimoro ratil mibiro wuoyo mm, godo kata eh. ratil mar pek mar wach mibiro wuo kuomi biro luwore gi kaka kiwango mari mar skul to iwacho ang'o koro mano e gimomiyo wadhi skul makata koro kiwuoyo kuma ji nitie to ah otemo wacho gimoro Kabisa. otemo wacho kata ok iwacho gimoro to Otemo. otemo wacho gimoro Kamano. emomiyo wadhi skul koro tich en aena bang'e ni koro wasedhi skul gigo wanyalo timo Yeah. koro wamany tich koro joma Yes. somo wacho ni tich nyalo bedo added advantage mar somo Eh, en added advantage mar somo ok idhi skul mondo iyud tich but Kamano. if it happens to find you ni isomo to tich bende yudo Mhm. fine lakini wadhi skul mondo wang'i kaka wanyalo agi we society wanyalo interact gi ji yes. kisomo kata wala migoyo mm -hmm. ing'e kaka iwuoyo gi ji ing'e limit kumigike mm -hmm. Uh, ah, ing'e kaka inyalo go kwandi moro mm -hmm. ok ikaw ohala iriw gi gine mhm. yani mm -hmm. arithmetic inyalo timo mapiyo piyo kabisa yeah, skul konyo ji e yore mopogore opogore kabisa yes anyalo bende ka sama wawa ka inyi kwara moga jwang' adhine mondo bende wakawi e break mokwongo kaeto ka duogo kacha chande to wabiro ng'iyo wechego kimage nyom wan dwe mar nyombo sani Yo wan e dwe mar nyombo bwana, wan e dwe mar nyombo. Mano e gima waduogo wuoyo. Uh, Wach malich mokalo nyaka rom wajwang koro temie. temie. Wan e dwe mar nyombo, dwe mar apar gariyo bas. Waduogo. Bas, kanyo nikono moga jwang'a neno ka bende machinery endi ok bi yiena mondo adhi mbele kanyo gi chwado ni ngolo ni kanyo mara bende osogo the bad kanyo Jack Nyarokumba eh, kanyo ka kelwa kanyo dakika mosekalo prariyo kod ariyo tok saa aboro mar odiochieng' kawuono ni endi kama bende wabedo mana rango ni kanyo endi mago eki matimore e kor gwenge eh, gi mago eka bende medo saso it jopiny gi puonjo ma koni gi kocha chani odiwo Yes. Wan e dwe mar nyombo. wan e dwe mar nyombo Mm, Ang'o minyalo nyiso oganda Luo mabende pok otero dhok kameregi? Ah, oganda luo ma pok otero dhok kameregi Aha. watemuru nyaka kora mukajwang' Mm. ing'e ni en gima rach ka Aha. nikawo nyako Aha. eh, ka iwacho ni nyako silili Nyako silili. nyako silili Aha. eh? kata leke ni pod en go te intact yes. ikawo nyar ng'ato koro idhigo nyakorom gajwang' isenyuolo kode nyithindo mang'eny ma mogik idwa mana iluong ni tosa in kata gi nyithindo tosa in kata gi nyithindo abiriyo kucho mm -hmm to pok imanyo kata nyara moro uh, madiewo madiewo eh? odiogi malit miwuoro yes ni uh, ma endi en opinion mara yes. kaka jafwambo mm. ni ng'ama tero dhiang' achiel mm. gi dhako mm. Ichoni na mondo ior kata moko gibed adek, ariyo adek. Adagi wach mar tero dhiang' achiel. Nikech sama itero sama itero dhiang' achiel, awach ni adagi ma umo ya piny. Anto koro adwa pogora kodi. Ipogri koda. Nitiere gimiluongo ni gine temo. Aha. Anyalo afford dhiang' achiel. Aha. Chunya gombo ni anyango manyar kanyimach. Aha. Anyuom dho kaka chiega mahero. Chunyi gombo To inyalo inyalo rito mondo chieng' moro gibed mang'eny. Ling' kama chunyi alinga. dwarono. Piny okong'e kiny anyalo tho kapok adhi. Aha, oweteni nitie. Ah, jogo ok bi timo. Koro chunya gombo ni ahero achieng' ma nyaka rachuonyo, ma nyar chief. Yes. Adwa ni anyuome dhok adi? Auchiel. To ok anyal. Mm. To ndalo bende koro osedhi. Mhm. Ma kata ambe nyara moro ochiegni kendi. Mm. Koro ata an gi dhiang' achiel kende. Dong' nyaka arira ater. Mhm. Ah, Yes. weri riter wuogo wuogo weteni wuogi wuonu nitiere mwandu mano miyi koa kuom wuonu omed dhogo omed dhok ariyo Luwore. titer Luwore. Wan gi joma onyuol e dhier, ing'e dhier in. Dhier. Dhier. Wan gi joma onyuol e dhier Aha. to gi joma onyuol e thagruok. Ere- ere pogruok e kind dhier gi thagruok Dhier gi thagruok opogre. Aha, Ng'ama odhier aha. Ng'ama odhier mhm. en ng'ama onyuol ma onyuole kuma kwar kwar kwar kwar gi mhm. kata gweno noonge go. Kwar kwar kwar gi noonge gweno. Yani Mano ng'ama onyuol mano ng'ama onyuol e dhier mm. ng'ama onyuol e thagruok ng'ama onyuol e thagruok uh-huh. iyudo ni samoro gin kata gi dhok moko ang'wen ginyiedho uh-huh. to ok gin stable githagre ing'e uh-huh. gima thagre samoro gima ber matin samoro be ngima ber kodgi samoro rach kodgi yani gin agina kanyo mano thagruok mhm. thagruok opogore gi dhier mhm. dhier eh, bana dhier ionge go totally mm. thagruok en iyudi ikosi mhm. lakini be ok in gi gik mabeyo ruok eh, iyudi ikosi to ok in gi gik mabeyo ruok but koro dhier ma dho ngere luongo ni poverty koro ng'ama dhi nyuomo dhiang' achielni en e thagore kose ne dhier Ng'ama dhi nyuomo dhiang' achiel mano ng'ama odhier. Aha. Mo- Otemo, otemo wuok e dhier. Ah, ah, wuga wuok e dhier no mondi mi dhok ariyo kata adek Koro gima Dhok timore- dhako, mhm. Dhano dhi onyombi. Kisedak e nyar ng'ato higni mang'eny, kata an koro ariyora, abro abro dhi, abro ab- jogine ne abiro. Oh, yani soko wang' Ki- to ki- podi. ki- ki- awach kuma abro dhi. Imanyo nyaroya moro. Yes. nyiroye moko kata ariyo iwachna achieng' nyaka buoch ayudo nyiroye ariyo moko ma- ma network gi tuji ma kachamo lum to piny oriwore gi lum jaoda joka tero dalau anyuomi eh? Wadhi. Dhi- kata kok inindo Aha. kowne jogo gigo Mm. Eh, ing'eno ok ochuno nyaka idhi nindi samoro ionge pesa midhi chamo kunu kech ing'e tinde ji chamo ofukogi Mhm. gochne joka ni akelonu dhok to ok anindi Mhm. ng'at moro nowero ni abiro gi diel achiel E, nobiro gi diel achiel mana nyombo ka mano e gima nonyalo afford Aha. Eh, kik achal wendo minimum Aha. miluoro Aha. iwinjo gijoja mitin nado e gi Eh, to akwayo kiru dhauna giro dhaona kiru dhauna thuru dala ang'a modhier Mm. koro ikwayo cho ni akwayo wan gi dhio kamoko ariyo Mhm. afya gi to ok ber jodalawa takelo Mm. to kik urwaka ka wendo miluoro Kabisa. gimuyudo miyauru iwinjo nokwayo mane itimo tim maber Kabisa, to ok kabisa. idag adaga gi nyar ng'ato ma nyathi mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen abich abich auchiel to kata gweno pok Karo. itero aman to udhi marach aonagi mano to udhi marach Mano yudo gino onego dagi. bed ni achiel ariyo kidhi Tero mar adek gimako. isekoso ne jogo Mm, Mm, itero tiae ok ochuno nyaka idhi gi kun maduong' mhm. gi Ni dhok koro imako gi dara geche. te. Ah, ah. Gini ke- matin miyudono nyombo first To of kik all obed achiel, otime nyombo eno. nitimo niya nyombo en chopo chik Yeah. ok en udhruok joluo wan warito mondo wadhi watim ang'o wadhi waudhre nyombo ok en kar udhruok nyombo en kar chopo chik Kar chopo chik. ee ni chon ni nyuomo nyiri iwinjo samoro nyamin nyakono maluwe Mhm. jakarachuonyo moro dwa kelo dhok Kamano. to in minyuomo nyako maduong'ni Mhm. to onge gima isetero yes. koro pressure akara chwonyo nikech onge kaka dhok ma nyako matin nyalo kwongo ne nyako maduong mm -hmm. koro nyombo en gima ichopo go chik mm -hmm. ok en gir udhruok kaka oganda luo seche moko kawe ma mm -hmm. dhano dhi ogo pich kia utim ang'o mm -hmm. an mar abro timo ma descent bende kubinge na time abro time koro Aha. gimwa kono nyikwar mokajwang' Yes. kisedak gi nyar ng'ato ndalo moko moingo higni abich Mhm. yawa wiye okuode kawe nyaroya moro ma kachamo thinyo to ume riwore Ter gi lo pacho, ter korgi. ter dala gi nyakono bwana wan e dwe mar apar gariyo in inyalo kono gi ang'o ka waloro chenro Ka waloro chenro ma sani ni nyikwa Yes. yes. Jwang, aneno ka bende sama ya wang'wa kanyo diyo kapok aneno ka dona kancha dakika adek kende Yes. aneno mondo wawuoye wach moko matin kato bende wasok wang' odong' oswag

in be nyaka koro ibed gi simba wach mar Kidhi ninde center kang'awa. kamkati wach mar kawo dhako iketo ninde jikon gi Gi gwen gwen. Mhm. wach no wawe kabisa joluo Gwen pielo kuom ni. gwen pielo kuomu dhako. to g- thuon moro e bende ng'ene ni nyaka mama ubed go malelo Ma kok sa ochiko. en samoro kok kata saa aboro wiye owil pok ineno thuondi bilago saa abiriyo memori ne obiro nonego bed nokok ni koro saa apagachiel oromo kok ochiew ni dhako Pono yike oniang'. Ah, ah, ah. Wa- itemo matek bana kata igero ma iluongo ni malit osiko Yes. moro mi kitho Aha. ing'e malit osiko Ma kitho igero ni cha. michuni gono Ichungi gono. koro iwacho ni "Ah, ajwang' nyocha wang'iyogo Mm. agolo mabata ang'wen Mhm. kendo odiero bro wacho ni ajwang' nyocha wang'iyogo musmal kilare Mm. wandiga bro wacho ni ajwang' nyocha wang'iyogo achulo joma tong'o fito Ogolo matin. Eh, achulo joma tong'o fito en kama sanduku kobede Ema donje kama endi to bang' ikruok mari to be ochak. Hapa ni sanduku onego bed ni tieko ma dakika moko prariyo gabich kama. Igole oko. Igole oko tikete aketa to kanyo bende oserumo. Koro watem kata mano uh-huh. bende wabedego. Wadag uru achana bwana. Ok onego waudhre lakini watem uru wadag wadak achana. Maber. Koro kamano ahinya. Odiwo ka watieko kaendi odoko yes. swak.

wawuoyo ka Ah, anyalo uloso godo nyisi- ngo? eh wagocho kata sana ago nyalo gocho ni ka ibiro winjo komako Aha. but ok adwa chande ong'ama odich Aha. odongo gima joluo nyaka ng'e odongo ose analyze Yes. audience mare Mhm. ong'e ni ka wero gini Mhm. ma dhi dhi Yes. ma ma hit song already Yes. pok ogole Mhm. to ong'e ni mano hit song Kabisa. ong'e gima kowero to dhi dhi Yeah. then wan wasiko ni ni odongo wero gik mavalga Mhm. odongo wero gik mavalga Yes.

ni nindo otanda kare para koro kinindo otanda. ere, we- ere problem koro watim niya Yes. uh, ji ncho kemeae sana nitiere function moncho dhiye Yes. e gwenge e piny kano kucho Ehe. to iwacho ni ne en godiochieng' Yes. to giluongo dongo nodongo come and perform wan gi function Yes. to the first thing modongo kano mako mic to owero Mhm. ne en asu Asu. asu para Mm. para kinindo ataro Mhm. para kinindo e otanda Mm. iwacho ni nyithindo ne ni kanyo Yes. the organizers mag event Mhm. ne gi iwa- st- wawe live in denial Mhm. kaluongo dongo swag Mhm. kaka oka noya golo album Yes. en gi sumina Mhm. ipana ng'o mi aluonge aluonge nikech wave mar sumina So, ringo motamre gi nono. yes koro kata gima ne ji expect ni mondo dongo wer ne en sumina Yeah. kare un uluonge mondo ower nu Tim ang'o? Eh. koro ne sumina nowero nyithindo ne ni kanyo Mm, Ah, organizers mag event nong'e ni nyithindo dhi biro e event no kabisa. Eh, Ang'o omiyo ne giluongo Odongo Swag? Mm. Koro waweuru wuondre, gino mm-hmm. notimore oganda Luo kata jofwambo moko ncho ichoro go buge mang'eny yeah. go buke ndiko mang'eny e wang' buk mm -hmm. iwuoyo awuo oya gigoro gigoro ka gi ginene gi gi gi gi gi gine gi gi pingo kabisa uh, wach mar gine wuonya ng'iyano mancho golo go sumina no Yes. to bang'e waduogo waneno gi ka e mbui mar tiktok ka pod gimielo sumina gina gina jofwambo madongo pacho kae wang' jowi mama bende duong' pacho ka koro waweuru wuondore ni odongo timo gimarach to ka wan e tok tent eh onego ma ka wan e tok tent mhm. to wamielo sumina mm. ka ok wadwaro sumina mhm. to ok wadwar sumina maonge gima wachak watimo eh, gin tok tent iyudo ka para para presenters madongo dongo gimiele mudho eh, ka giduogo e ler tiwuondowa ni eh, to koro gidwa mhm. koro an gima nyalo nyiso dongo eh, mang'ang'a ower kaka nower mhm. onge ng'ama bro chenjo dongo mhm. kochako oyudo sumina moro mhm. mamit ochwade kaka ochwade yani back to back kaka odhi no odongo nigi audience ne nowere gesa nyoro ji nomor gi sumina koso nokomor nomor go ma jomoko nomiel ma doko to tamo Bas, Yes. koro mago joluo koso gin joluo. Mago joluo iluongo ni atamalo maromo prochiko ne gin joluo. kanyo. Koro joma pingo dongo mago joma muro internet. Mhm. Gi gi gi Gichwake. mu- gichwako internet. Gimbe gin gi audience. Gichwako mbui. Eh, lakini wan gi mwang'eyo Yes. ni Odongo is doing well. Kabisa. Odongo ng'ama composed. Mhm.

e chakre saa apar gachiel ma midhiambo kanyo e laiwa dute mag bende Facebook, YouTube koda ka TikTok kanyo endi mondo wameny ni mago eki matimore kor gwenge amane tagi chiro ni endi en ana Jwang'o Junior wan kaendi kod Udiwo ja Obwanda eh, nyathi oyeyo wang' okiew gi lo eh, nyathi oyeyo wang' okiew gi lo kaendi oke ka ochi wuon ma endi ja komedi mang'ula gi del omiyo aome kaendi obiro kota kodi chenro kendo bende en CEO mar Berech Koro Chaya Choro cha FM. Choro cha FM koma kata kod bende e J Media. Yes. Adwang Junior bende wabiro kelo ni mamoko matuche koro gwenge eh, waromo e telo machielo ne bende nonro mar oboke eh, eh, nonro mar oboke ma bende wabiro kelo ni kaendi komolo osejogo kama biro mbele oriti masani nyinga ena jwang june kaka pile ka awe yige rodononi mayom abende biro biro ni kanyo endi osejogo kama biro mbele

Odiro ja mjengo mano ja comedy. Mm, maduong' Tiyo mang'ula, kode, eh. gilal e yamo kendo. antie antie tich Ah. tich koka biro mapek Yes, Eh. aneno kanyo endi min Martin ja lot achiel kende ma ah, Ndiru Kagan owacho ni wasemolo kanyo endi. Yes. Ah, Tuti Nyaroko Leta ni korwa ka endi kendo bende ah, Omari Nash mago jo wasanii madongo omari dongo kanyo iluongo endi. ni parodi kater Parody Cartel. Waneni Wasemolo kanyo. chande. Amedo mana ng'isi ni kanyo bende iluongo ni Smiley Sylvia. Mondo mm. pinjego eki ma oko diaspora bende osemolo ka gi kinde. Yes. Aneno ka joganda mang'eny Kenya ok nyal somo te giduto te. Ah, ok wanyal somo te nyaka nongwa joma sa. Ne chenrogo eki mamoko riti masani.